It-72 reġgħu lura ferħana jgħidu, Mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U hu qalilhom, Iva, jien kont narah lix-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirbsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madanakollu, mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom? Imma ifirħu Għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet. F'dak l-istess ħin, Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal, Infaħrek, Missier, sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den U rejthom l-iċkejknin. Iva, missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri, u ħadd ma jagħref min hu l-iben ħlief il-missier, anqas min hu l-missier ħlief l-iben, u dak li lilu l-iben irid jgħarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħedhom. Ħenjin lajnej li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten riedu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Tixtieq tkun taf il-ħsibijiet ta' Alla? Ġesù jirringrazzja lill-Missier tas-sema talli wera lid-dixxipli l-għerf u l-għarfien tiegħu. Xi tgħidilna t-talba li talab Ġesù dwar Alla u dwarna nfusna? L-ewwel nett, tgħidilna li Alla hu kemm il-Missier kif ukoll il-Mulej tas-sema u l-art, imma fl-istess waqt hu wkoll mimli tiba, imħabba, u jagħti kas tal-ħtiġijiet tagħna wliedu. It-talba ta' Ġesù tinkludi wkoll twissija li s-suppervja tista' żżommna 'il bogħod mill-imħabba u l-għarfien ta' Alla. X'jagħmilna b'nuqqas ta' għarfien u għomja għall-ħwejjeġ ta' Alla? Ċertament, is-suppervja ta' meta naħsbu li nafu ħafna, l-indifferenza u l-bruda f'qalbna, u r-ras iebsa tagħna, li jħallu 'l Alla u lis-Saltna tiegħu 'il barra minn ħajjitna. Is-suppervja hija l-għerq ta' kull vizzju u l-akbar influwenza tagħna li twassalna biex nidinbu. Hi l-ewwel taħkem il-qalb tagħna, tagħmilha kiesħa u ndifferenti lejn Alla. Hi wkoll tagħlqilna moħħna għall-verità ta' Alla f'ħajjitna. X'inhi s-suppervja? Hija l-imħabba żbaljata tagħna nfusna għad-dannu tal-oħrajn u ammirazzjoni esaġerata tat-tagħlim li wieħed għandu u tal-importanza tiegħu nnifsu. Inti umli biżżejjed li tagħraf ix-xejn tiegħek quddiem Alla? u kemm hu jista' jimlik bil-għerf tiegħu u jgħinek tikber fl-umiltà li jixtieq minnek u li togħġbu? Mulej, agħtini l-umiltà u s-sempliċità bħal tat-tfal. Agħtini wkoll is-safa tal-fidi. biex inkun nista' nżomm ħarsti fuqek mimlija bil-ferħ u l-kunfidenza lejn l-imħabba kollha ħniena tiegħek. Neħħili kull dubju, biża', u attitudni supperva li jistgħu jfixkluni milli nirċievi l-Kelma tiegħek b'fiduċja u b'sottomissjoni umli lejk. Amen.